بابا سرائیکی بابا سرائیکی سردار خادم حسین خان مکری صاحب کوں میں درخواست کریساں تشریف گھلا سن اج دی محفل دے صدر سئیں امان اللہ ارشد سئیں کوں مالا پرویسن۔ میں درخواست کریساں اپنے محبوب شاعر سرکار امان اللہ ارشد سئیں کوں دعا تے بابا سرائیکی سردار خادم حسین خاں مکری صاحب کوں مالا پرویشن تے نال اج دی محفل دے مہمان خصوصی سئیں

ساݙی اے خاتون بی بی مس یو کے نیں تے اے مالا انہاں دی ہا۔ ماشاءاللہ میں دی کاروائی دوران دی میں ہݨ مشاعرے دے بعد۔ البتہ جے کرئیں انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام جیہاں مقدس طیب و طاہر ہستیاں تے لا خوف علیہم ولا ھم یحزنون دے سیرھے والیاں ہستیاں۔ اللہ پاک دے کرم نال چاہون تاں کائنات ستاوی سال ہکی جاہ تھامی تھی سگدی اے تے جیکرئی چاہون تاں گیاس انج وی پچھلے پیرے ول دا ول سگدے۔ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام دے معجزات تے اولیاء پاک دے کرامتیں دا انکار قرآن پاک دے نص قطعی دے پاروں صریحا کفر اے۔ ایویں انہیں ہستیاں دے غلامیں دے وچوں ہک نشابور تاں نویکلی صف شعراء کرام دی وی ہے۔

ہک لغتی جیڑھا جو اصلوک صحیح ہوندے غلط العام ڈوجھا جیڑھا جو ہوندا غلط تے لیکن او ویلھے دے ویلھڑے وچ ولیج ولیج پڑھیال تے اݨ پڑھے سارے کڈھے غلط پڑھیندے تے ورتیندے لیکن او اپݨی جاہ بݨا ویندے حتی کہ کوں لغت وی قبول کر گھندے جیویں جو برف کوں برف قبر کوں قبر تے حشر کوں حشر آکھیا ویندے ایں پاروں غلط العام کوں وی صحیح منیا ویندے۔ تریجھا اے غلط العوام اے او لفظ ہوندے جیکوں جو پڑھے لکھے صحیح الامن تے ان پڑھ غلط اے تلفظ اصلوچ غلط ہوندے ایدا پڑھن درست کینی حمایتی سرکار دی کتاب مجاور دا ناں مزاور وی ڈوجھی یعنی غلط العوام دے وچ گنڑیا ویسے تے ایں پاروں قبول عام دے درجے تے فائز وی تھیندے مجاور وا مکسور یعنی وا تلے زیر اے مجاور دے معنی ڈیکھو تاں بھل بھل بھل معنی دی ہک پوری اکھاوݨ اگوں آ ویندی اے۔ مجاور عربی پاک دا لفظ ہے جیڑھا جور اتے جوار کنوں مشتق اسم صفت ہے۔ ایندی جمع مجاورین تھیندی ہے۔ عربی پاک اچ ایندے معنی قریبی ہمسایہ، پڑوسی، اتے سنسکرت وچ ایندے معنی کندھی سانجھا تھیندن۔ البتہ ایندے مفہومی معنی دے وچ جاروب کش یعنی مسجد شریف یا کہیں وی مقدس مقام تے ٻوہاری ݙیوݨ والا، خادم مسجد و خانقاہ، خادم درگاہ، سجادہ نشین، یاد رہے جو سجادہ دا معنی مصلی تھیندے۔ نال رہݨ والا سنگتی، ساتھی، ہم راہی، ہم صحبت، بے تکلف دوست، متولی، نگہبان ہے۔ مجاور دا اسم کیفیت مجاوری ہے جیویں جو اسمان دے ست سیارے یعنی ثریا دے جھرمٹ کوں مجاوران فلک آکھیا ویندے۔ شبیر طاہر حمایتی سئیں دی ذات۔ بطور انسان، شاعر تے ادیب علم و ادب دے مجاور ہووݨ دا صحیح حق ادا کریندے۔ انہاں دی سموری شاعری بیہودگی، یاوہ گوئی تے لغویات کنوں اسلوق پاک ہے تے صاف ہے کیوں جو اے مجاور، شاعر، چوں جو اے مجاور شاعر کلمہ حق دی بہاری نال اندر دے کوچ کوں میل بہار بار بھکا دل دا شیشہ لسکئی رہندے ایں سانگوں ایندے اندر دا سوجھلا ایندی شاعری اچ صاف پکھدے تے ایں سوجھلے دے وچ ہر او شاعر جیرھا جو سنینا تاں شاعر اے تے پتہ نی کیا کیا لکھدا ودے اپنا اندر اچ سنڄاݨ سڳدے تے مجاور دی ایں مجاوری دے سوجھلے کنوں سوجھلا گھن سوجھ واس پاندھی بݨ اپنا پندھ اونہاں تے سدھا وی کر سڳدے۔ اڄ دے دور اچ ہاڑ بو تے تلی واٹرے شاید کوں ایں ایمان تے عقیدے نال ایں مجاور دی ایں مجاوری کنوں فائدہ چاونڑا چاہیدا ہے جیویں جو لوک کہیں مزار تے بیٹھے مجاور دے ہتھ چمدن اوندے پیرے کوں ہتھ لا منہ تے چمریندن تے لسک دیے لاچی دانے دا تاثلا وی ہونکوں ہتھیکڑا کریندن جو ایویں کرنڑ نال ساڈی دنیا وی سنور ویسی تے آخرت وی او تے اوندی دعا تاں پتہ نی کیندی دنیا تے آخرت سنوریندین یا کیندی کیا نہ اے تاں سبھڑئیں دے سامھڑے ہے البتہ علم و ادب دے ایں مجاور دے پیریں کوں ہتھ لا ایندی مجاورت دے سوجھرے اچ ٹرݨ آلے یقینا اپݨی دنیا تے آخرت سنوار سڳدن۔ دعوی دلیل نال ہوندے میݙی ایں سموری لکھت دی دلیل دے وچ آپ جیڑھے اپݨے شعر سݨیسن او میݙے ایں دعوی دی دلیل ہوسن۔
تیݙے لوجھے کوں کینے کچ سنبھیسے واہ واہ اساݙے تاں نہیں چولیں کوں کھیسے واہ اساں دیوار تیݙی تے ہے تختیاں واہ واہ سارے سینے تے تیݙا ناں لکھیسے اساں دیوار تیݙی تے ہے تختیاں واہ واہ سارے سینے تے تیݙا ناں لکھیسے انہو بلا دل کوں ودی چیندی ہے سختی بلا ڈیکھیں کتھاں ہی ونج مریسے بلا دل کوں ودی چیندی ہے سختی بلا ڈیکھیں کتھاں ہی ونج مریسے زہر اتنا پلئی چا بے رخی دا نہیں لگدا ڈیہاڑے چار جیسے جو تیݙے مونجھیں کوں کیویں کت سنبھیسے اساݙے تاں نہیں چولیں کوں کھیسے ہووے صورت جو رہبر دی ہووے صورت جو رہزن دی او رہبر تھی نہیں سڳدا ہووے صورت جو رہزن رہزن دی او رہبر تھی نہیں سڳدا امن کہیں حال وچ ساکوں میسر تھی نہیں سڳدا۔ سوالی آیا ہووے اتھ اتھوں خالی گیا ہووے سوالی آیا ہووے اتھ اتھوں خالی گیا ہووے میݙا وسبا میݙی وستی میݙا گھر تھی نہیں سڳدا جو عبادت وچ سخاوت وچ تلاوت وچ ریاکاری عبادت وچ سخاوت وچ تلاوت وچ ریاکاری ایجھا مکار دھرتی تے قلندر تھی نہیں سڳدا ہوا دا کوئی جھلوڑا اتھ لکھاں شاپر اݙاوے پیا ہوا دا کوئی جھلوڑا اتھ لکھاں شاپر اݙاوے پیا او بھوئیں امب آئے طوفانیں دے برابر تھی نہیں سڳدا۔ ہوا دا کوئی جھلوڑا ات لکھاں شاپر اڈاوے پیا او بھوئے امب اے طوفانیں دے برابر تھی نہیں سگدا ملے نفرت ریاکاری تے بزدلی دا جت خطبہ ملے نفرت ریاکاری تے بزدلی دا جت خطبہ میڈے سوچیں دی مسجد دا او ممبر تھی نہیں سگدا میڈے حالات دیاں کھجاں ٻوہاڑے چئی کھڑین طاہر میݙے حالات دیاں کھجاں ٻوہاڑے چئی کھڑین طاہر کوئی موسم تاں کہیں صورت وی وزبر تھی نئیں سڳدا ہووے صورت جو رہزن دی او رہبر تھی نئیں سڳدا امن کہیں حال وچ ساکوں میسر تھی نئیں سڳدا جو ݙسدا کھڑے توݨے پردہ ویڑھیا کھڑے ݙسدا کھڑے توݨے پردہ ویڑھیا کھڑے۔ کالی روح تے بندہ چٹا ویڑھیا کھڑے جو اندھا تھی تے دھرتی اتے جال وچھائنس اندھا تھی تے دھرتی اتے جال وچھائنس اپنے وچھے جال اچ اندھا ویڑھیا کھڑے جو ٹکراں کھا کھا کنڈ دے بھرنے ڈھاندے دشمن ٹکراں کھا کھا کنڈ دے بھرنے ڈھاندے دشمن میڈے عزم دا جھکا تھمبا ویڑھیا کھڑے۔ جو جتنے پردے پا تے ونج پاتال اچ لکیں جتنے پردے پا تے ونج پاتال اچ لکیں تیڈے سب اعمال دا نقشہ ویڑھا کھڑے جو تیڈے نانگ وی زہریلے ہن جادوگرا تیڈے نانگ وی زہریلے ہن جادوگرا ایݙوں ݙے کلیم دا دگا ویڑھا کھڑے جو تیݙے نانگ وی زہری لے ہن جادوگارا ایݙوں ݙے کلیم دا دگا ویڑھا کھڑے جو اونکوں آکھیں بس کر طاہر پرکھیا ڳئیں ہݨ اونکوں آکھیں بس کر طاہر پرکھیا ڳئیں ہݨ۔ تیݙا بوتا ننگا منگا ویڑھا کھڑے اونکوں آکھیں بس کر طاہر پرکھیا ڳئیں ہݨ تیݙا بوتا ننگا منگا ویڑھا کھڑے ݙسدا کھڑے توݨے پردہ ویڑھا کھڑے کالی روح تے بندہ چٹا ویڑھا کھڑے۔ اپݨا
ذاتی کم سمجھدے ہوئے وی ڳالھ تاں ہے ساݙی سانجھی اساں او قبول کر گھدی۔

مقصد دے کم کرن۔ نیک نیتی نال۔ نیک نیتی نال۔ ساکوں کوئی عہدہ انہاں چیزاں دی ضرورت کریں ساکوں ایہا ضرورت ہے چار اگر تھی سکدے تاں اوندا ہک چھوٹی جی مثال ݙینداں پچھلے سردیاں دے وچ یونیورسٹی اچ ہک پروگرام تھیندا پیا اتھاں کر ساݙے سرائیکی شعراء کوں نظر انداز کیتا ڳئے پوسٹ لاتی ہے بلوچ سر

اپنا دیوانہ سئے او آ تے ڈسے سئے بھئی شعرا کو کونسل دا مقصد کیا ہے او سارے مقصد اتے گفتگو کرے سئے میں چھڑا ہک ایویں تعارف کرنے دا پیا جو بھئی اساں اے جڑا سال جڑا کچھ سارے کو نوں تھی سکدا ہا شعرا کو کونسل دے حوالے نال اساں سیلاب زدگان دی وی مدد کیتی اساں مقصد باقی معاملات وچ وی ڈھیر تھوڑا سا رہ گئے ہیں تے اوں دے حوالے نال